Temaşevan ezîz hûn dîsa dubare hûn bixêr hatine li stûdya min îro mêvanekî min heye mamostê yên rêber yên pisporê ku ew bi xwe ser derûnî û psîkolojiya zarokan gelekî disekine mamostê hem yê rêberê hem jî ji bo wek bêjin ji bo zarokan, ji bo gencan, ji bo ciwanan di vê heyamê de da ku perwerdeya xwe baş bikin. Abdurrahman Yel îro mêvanê min. Ez benî bixêr hatî. Ser sera ser çava rit hatî. Dostê merva gerka hebin da ku meriv meselê merva çêbûn haqeten Abdurahman Xoca çiqar min gazî kiriye ne gotiye nayim yani Xwedê ji te razî be nava hewqas kar û baran te hêla li Diyarbekir te îro hatî te ser serê me ser çavê me re dihat. Ser çav ne şey pir kêf xweş dibim. Baş e ez jî te min li virê we dibînim. Mala te ava. Gelek gelek spas. Spas xweş. E, me telefonê me Abdurahman Xoca ra me xeber dam. Got Abdurahman Xoca ya işte anketek hatiye parve kirine. Nava vê anketê da Gencê me, ciwanê me zêdetir bala xwe dane bi teknolojiyê re, xisûseten telefonê, tabletê re, bi înternetê re gelekî mijûl bûne. Îca gelo min meraq ke acaba vêna talûkeyekî bi xwe re tîne, talûkeyekî bi xwe re nayne. Îro heya ji destê me hebe temaşevanê ezîz. Em ê li ser vê meseleya ya bendeya ya jî bendewariya bi teknolojiyê re ya bi înternetê re, Em ê henekî li ser vê xeber yanî baxmlîbûna meriva ku li ser tora civakî em ê henek li ser vê meselê xeber din. Di veterê wisa taybet me hazir kiriye da ku vê meselê em baş rave bikin, baş aşkere bikin û di vê heyamê de em ji bo gencê xwe, zarokên xwe jî em rêyekî ji wan re nîşan bidin. Yanî bi hatina koronayê re zêdetir îdî bala me li ser teknolojiyê bû. Wek ku em bûne êsîrên yên teknolojiyê jî heqeten êsîrbûnek jî di vê warê de heye. Meriv divê hinek van vê meselê xeber bide, kesên ku li me temaşe dikin heke pirseka we jî hebe, Hûn jî dikarin mesajê xwe bi peyamê xwe tevlî programê ve nisar ya Facebookê û Twitterê, Instagramê û xeta me ya WhatsAppê ya dawiya heftê hûn dikarin beşdar bibin. Em dest sohbeta xwe bikin heta saet yazdan. Ez ê mesajê wê ji nava programê de ez ê ji birêz Abdurrahman Yel ez ê bêjim ji wî bipirsim. Ez berî

Koronayê dide me em li malê xwe êdî zêde me wext derbas kir. Ya kesekî ku heya niha li derva be, jiyana derva çûndin û hatina wî hebe bikeve malê, ê di malê de aciz dibe. Divê yan berê xwe bide ew kê em bêjin yê malbatê berê xwe li wan bixe yan jî divê bikeve telefonê û înternetê û tabletê yanî. Îca divê heya me de anketa ku hate parvekirinê heqeten min tirsand yanî. Mesela gencê me şeş saet, heft saet rojane bi telefonê, bi internetê, tora civakî, medyaya civakî re mijûl dibin. Xwecim ev çawa çê dibe? Yani mer çawa navekî li vê êsêrî û bindestî û bende û bamlixê mer bidêne? Em berê xwazî vê bendê çawa dest pê dike em qala wî bikin. Wadê ki sebî nû çê dibin Kênakê pitik in, xwarin û vexwarin wî keyf xweş dike. Wadê ke em bêjin şîr vedixwe, di mejî de hormonkî heye, dopamîn jî re dibêjin. Ya kêfxweşiyê ne? Ya kêfxweşiyê, hormona kêfxweşiyê ye. Ya jî em bêjin ew kê xwe ihtiyacîkê xwe dîte, dîsa wê dopamînê tê. Ew ê çaxê derketina derve tuwalete û şîr vexwarine. Ji wê pêvtir e, tişkî bende tune ye. Tişkî ki pitik pê baxminiye tune ye. Belê. Ya e, çiqa mezin dibe hewqsa tişt kevin nav jiyanê. E, piştî wê em bêjin Ew ke ger dikeve, xwarin dikeve, vexwarin dikeve, êkê dopamînê çêdike zêde tişt çêdibin. Tiştê ke te carkî kire û ki kêfa te hate dê mejî de Wê dopamînê de çêkirin. Di navbera hûcrê mejî de dopamîn ew ke peymanan dişîne. O kêfxweş dike ji bo wî ya wî cara didoya ewî me jî dixwaze dîsa bike. Ja tiştê ê weka televîzyonê

Ew ke vexwarinê jê derxistibe di vücudê de em bêjin ew tine ye li xarçe vexwarinê dopamîn çê nake li xarçiya înternetê de çêkirin. Yanî ev tiştekî wek fîzyolojîk e. Şixwe fîzyolojîk e rê me jî de dibe sentral cihê ye. Di wê belge de qasê heba nîske ye. Tam di orta mejî de ye. Ew ê dera ew ka ciyê kêfxweşiyê ye di mejî de. Tem ew dike newsa? Ew dike. Ciyê weka nîskê. Ew dike. Wî ciyê weka nîskê çiqa tiştêke kêfa te jê re tê te dikî ew ê dera aktîf dibe. Yanî xoca mesela te bas kiriya ana tiştekî fîzyolojîk e. Yanî Meriv dikeve medyaya civakî, mesela em bijîn yek meriva lay dike, meriva diecibîne. Tedê wisa kêfa te tê. Kêfa meriva tê yani. Kî naxwaze xwe neecibîne. Mesela destpêkê de te got çiqa genc bûyî. Kêfa me hat yani. yani ev di internetê de ji ber ku ca zêde ye. Bê zanebûn merivê ne dike. Ne wisa yani meriv ji ber ku meriv di wir de kêfxweş dibe, meriv dikeve navê. Ya tiştekî ku meriv kêfxweş mer dixwaze her tim li wê derê be. Ev jî dibe ku meriv dibe êsîrê telefon û tabletê ew kê. Em di psîkolojiyê de jê re dibêjin tolerans. Tolerans tiştêke berê kêfa te jê re ney, te bikî carkî û wan carî di pê re tê ku tu bi kêf bixwazî bikî tolerans nîşan dide. Tolerans jî di mejî de ye, di wê bölgê de ye, di wî cihê Ê ke me gote qasî nîske tam dorta min jî de ye. Wadike wê dere wan reseptora hereket dikin, ew ku dikin wê dopamînê dişîne di navbera da heb hûcre de wan bi hev eşkere dike. Ew didê wî ya ew ya didê wî bi nêzî pênc milyar ew hene, hûcre hene. Wan sinîra Giş bi hevdu re dibin yek. Giş bi hev re aktîf dibin û kêfê distîne. Tişkê ki meriv carkê kêfê jê bistîne jî îje cara di do ya. Tu bixwazî nexwazî ewî tiştî tê bîra te. Di wê dira de tê bîrê. Ji ji wê re jî dibêjin epîfîz bezî. Epîfîz bezî de ti giş bîra meriva wadek hate bîra te jî îje tu dixwazî bikî. Mesela em bêjin Ee, te got fizyolojik, tiştê fizyolojik em bêjin mesela dundre rojê de vexwarin, nan xwarin, razan, derketina tuwaletê evana fizyolojik in. Em bikin nekin jî

Ew cixare girkî û neng şîn in. Wê nivîsandinê Wehdekî dixwîne ji her sedî heştê û pênc diçin cixare vêdixin. Ew ya çi tê? Ew ya bine re ne îhtîyac e. Ew ya ne mecbûrî ye. Ji ber ke hate bîra te, wehdek hate bîra te îcarî te dê çi vêdixî te dikişînî. Wehdek xelat ji xelata dike Vêdixî îşê tê dişî, vêdikî dikirî û dixwî. Wadê kem bêjin WhatsApp tê bîra te, Facebook tê bîra te, Instagram tê bîra te, eynî weka wan e, tolerans çêkiriye. Li qarşiya nan û xwarinê û tuwaletê û xewê bû em bêjin ew ê dopamînê. Vê neqlê biyê Facebook, biyê çikolata, biyê wan tiştê din dopamîn li pê wan çêdike. Wê toleransê ji ber çêkiriye dike mecbûrî. Hêjê min ji bo vê programê min deheb kitêbin yên mêjî xwende. Erê. Wan nizîkê va di sê roj ez kitêba dixwînim. Min dûr da mesela min tiştekî dît. Ev meseleya dopamînê Tiştekî wisa dibêjin pisporên yê ku ser vê meselê şixulîne. Yani heke ez xelet bim rast bike. Dibêjin ku dopamîn çiqas meriv distîne. Mesela em bêjin dopamîn ji ber ku îhtiyaceka însan heye jî divê em wê nava rojê de em bistînin jî. Lê dibêje ku ji ber ku te carekî stan, te careka din stan, te careka din stan de vücut, vücuda insana wisa ye ku wextê ku te wê nestan Mesela em bêjin te stan te te nava rojê de te wê sed carê stan de. Heke te wê qut kir. Kêmasî çê dibe. Dibêje ku wê hêngê însan bi sinir dibe. Erê. Aciz dibe. Li derdora xwe diqelibe. Mesela ana dê û bav têdî dibêjin ya. Mesela dibêjin ya kurê min vese. Hera qîza min va saete va pênc saet telefon. Di vê telefonê dêne. Xwe tê ku çawa telefonê datîne ew lawikê ji ew qîzik. Aciz dibe, bi sinir dibe. Ev dibe ku nîşaneya ku dopamînê meriv ji nişkava digire ku ev dertê? Ez vê mîsal bidim ewê deyê xweştir were fehmkirin. Parkinsonê zanî nexweşîn kî çawaye ne wa. Mesela ê en dawî ki çû Mihemed Alî bû. Belê. Direele madegkiriyê, sekan e. Wexdek dopamîn di mejî de hindik dibe, meriv dibe weka nexweşê Parkinsonê. Yani te dî carna dibêje pir adis bû, xûn neçû mejî wî, direelî. Dest û piyan direelî. Dest û piyê meriva direele. Ew ya wê çaxê dopamîn dikeve. Wexdek dopamîn dikeve jî Ja havê ki te qal kire merivarê dibe. Yani ev merivar dibe. Bi carkê te nayê. Talukeye ev ya. Dopamin lazim e. Ama zêdebûna wî pir talukeye. Zêdebûna wî na. Zêdebûna wî jî baş e. Dê van nexweşîna pira de dopamin ji me re lazim e. Di pirê nexweşîna de derman

Ya yê revê ne ya yê şer in. Belê. Tê em bêjin tu û e, hirçkî rastî hevdû hatin dopamîn tu nikarî bi dopamîn ji te re ne lazim. Adrenalîn ji te re wên kenik lazim. Adrenalîn û kortîzon Kortîzon lazim lazim e. e, da ku Ya tê- tê pê re şer kî ya tê pê re birevî. Jê birevî. Ama

Ê ew ku di kor de ye tiştê ne baş di kor de ye. Em bêjin li qarşiya dopamîn li qarşiya tiştê baş ki te ji bo xwe kiriye mesela nan xwarin tişkî baş e ji bo tu li jiyanê bimînî. Gerekî li pê wê bihatana me nan jê derxistiye, xwarin jê derxistiye ew ê dopamînê li pê înternetê tê. Yanî tiştê ki li pê wî verê me guhertiye. Yani hocam, dopamin lazım e, gerki çê bibe. Hocam dopamin lazım e. Evet. Dedi mezne me gotine her tişte zede zirare. Eri. Mesela her çit bebla. Mesela zede zengini zirare. Zede ko merv hers bibe zirare. Tu her tim tu bela xwe nedî tiştekî yanî çi dibe bibe tu sersariyê bikî xwînsariyê bikî zirar e yanî tê dengeyek ji her tiştekî lazim e lazim e yanî Mesela zêdebûna dopamîn ku em jira dibêjin hormona kêfxweşiyê ye ya ku meriva bextewar dike zêdebûna wê çi dibe teknolojiyê de zêde digije meriva ku nişkava meriv qut bike wê hingê jî Encama ka dinê dertê, sonuca ka dinê dertê holê. Yani ew denge kirina wê gelekî muhîm û girîng e tiştê ku min fam kir. Ji ji nişka ve meriv nikare tiştê ke ti elimî ti bi carkê de dev jê berdê. Heke ti dev jê berdê. Qala wî dikî. Lê ki tu bêjî em dopamîn kêm bikin ne rast e. Dopamîn girkî zêde be. Ama tiştêk dopamînê tîne girkî tu biguherî. Girkî tu wê bixetinî. Yanî wek înternetê. Înternetê em bêjin çi ye? Ew kê te pirsê te nizanim bi rêzê ne ya jî em Em sohbet kir hocam. Em sohbet. Ji bo mesela meriv dev jê berde meriv kare çi bike? Yanî Te wadê internetê dînî mesela ya jî em bêjin dev ji tiştî dîsa bendi ê meriv baxmliyê ke çi dibe bira bibe meriv çawa dev jê berde. Di vê dira de em bêjin mesela melatonîn heye îja melatonîn dopamîn bi hev re wadêk meriv tiştê kêfa meriva jê re tê meriv dike ew bi xwe çê dibe Lê wadê meriv radzê jî çêdibe. Wadê ki meriv diçe bi topê dilîzdê jî çêdibe. Ferqiya wî çi ye? Firqa wan tine ye. Firqa wan tine ye. Ji te re tiştê lazim, ji te re tiştê lazim em bêjin. Mesela zaneka tişkê ez dixwazim bi te bidim kirin. Hesen evê qelemê karî bigirî. Bi te maneka çi ji te xweste? Te gora ji vê qelemê te tişkî te ji min daxwaz kir yanî. Tamam. Te ji tetirêk mişterek gotiye raje qilem. Hema dest û milê te wiha bû min xwest ez wan vekim. Tu wan vekî. E, miştere bigotina Hesên destê xwe milê xwe wiha neke veke, veke. belkî tu pê bihêşiya nayê. Hema min gote Hesên raje vî qilemê te hem vekir hem te rayiştê hem jî te fehm nekire ke bi çi bi te didim kirin. Hema vê qilemê yan bû bû te da min ha. Hatê vê yekî jî ez ê vê te dim. E, yanî Carna tiştê were ye ki meriv ê bi meriva tişkî bide kirin ki jê fehm neke. Ti tişkî mecbûrî tê xîşûna tişkî din. Yani te bixwazî înternetê Xut e, bikî? Xut bikî, tu jê re bêjî tu nekeve înternetê ya jî îşte ya tu van roja par degree de hela hinkî bikenelo. Tu wiha bêjî çi tê ewka wî tesîra wî etkiya wî dibe? Na. Nabe. Ema tê ra jî destê wî winê herin bi hev re em bêjin li parkê bigerin ya jî winê herin xwarinkî bixwin. Newe. Demekî bi hev dûre derbas dikin. Bi hev re derbas dikin, te dî tê ji bîr kirin. Ê di hundirê taziya de jî ewî tiştî tune. Mesela li kultura me vine re piştî ke wadêke mirî çê dibe em çend roja li ba hevdû ne. Çima kene xwediyê taziyê li ser ê ke rehmet kiriye pirnêsek ne pir nefikre. Merwê êşê par ve jî dike biçe. Par dikê mejî wî bela dikê. Yanî naxwazî dayî mal ser wê bifikre. Di wê çaxê pê didî ji bîr kirin. Belê. Hoca mesela ana karê te ser ser gencan e ser medyaya jî va kete yan di şeveqê radibî hetayê varê hem bi gencan rayê bi ciwanan rayê Meseleya perwerdeyê heye, meseleya eğîtimê heye, mesela pêşerojê heye. Gelekî wisa em bêjin Giş naverdin. yanî zarokên me mesela gelek tiştan jî ew dikevin. Mesela piskirekê wan, problemê wan jî dê û bav jî em jî mesela bi xwe jî datînin pêşiya wan. Em dibêjin geleka tu bibî filan kes. Divê tu filan meslekê tu qezanc bikî. Em barek ji li ser wan jî dikin. Di nava vî barê de, di nava vê lez û bezê de, vê jiyana ku sûrekî her tim diherike de, Ew jî dixwazin xwe ji wê piçekî dûr jî bixin û dixwazin hinek ji li wê de rehet bibin. Wek me goya dopamîn û melanîn vana em dixwazin ku ew jî were bigrin ji ber ku kêfxweş dibin wê derê. Jiyaneke strese ye û vê derê jî jiyaneke kêfxweşiya ye. Xwe îzole dikin rast dixebirete. Xwe piçek xwe jê vedqetînin.

Taxmîna min dora çil deqî wan de ancak çil deqî. Çil deqî yanî ya digije saetkî ya nagije. Hoca mesela karê te vî îşê de ye. Te nava vî karê de ye. Divê te di navê de bî. Yani saetek di nava qetînî. Hoca me me merak kir, mijî me merak kir, min re ekîba xwe. Me merak kir, me got gelo ka gencê me kîjan platforman dane. Çiqas wext vediqitîn, çend saet rojane de wext vediqitîn. Xwecim ez bawer dikim bersivên wan hinek rê jî nîşanê me bide. Em herin wan godarî bikin, dura me vê de sa sohbeta xwe dewam bikin. Em ê herin gencan, ba gencê me ciwanê me, pêka me ji wan zikakan li kolana me kî girtibin, me ji wan pirsî, me got hûn rojane di nava rojekî de ev telefon û tablet û înternetê de hûn çiqas wext û dem vediqetînin? Hûn dikevin kîje sepanan? Heta me pirseka din jî ji wan pirsî, me got gelo ev tiştê ku medyaya civakî de, înternetê xwe tê ku meriv dikevê, gelo meriva we bi sinir dike an na? Hûn vêna hîs dikin na? Ka gencê me çi bersiv dane? Baş guh bidine, dûra me li vê derê henekî jî şîroveya

Etkiya sosyal medya her ser meciyê însanê. Însan bi sosyal medya wilo asosyal dibe? Ay, hinek jê xira dibin, hinek jê dor duzgin dikarin qullamîş bikin. Instagram'ek zaf qullan dikin û TikTok'ê zaf qullan dikin. Yani zaf şikama telefonê saate me wara çi? Yey, du du saat dileyzim. Sê saat yani jê en fazla çar saat. Ez rojê Yani oxte ku oxte işê min telef- e, internetê nîyê ve rojê saetkê di saeta internetê me. Ama cana ji bo dersa xwe ez kevime YouTubeê ji bo dersa wilo tekrar mekrar bikim. Û yani ro- cana di rojê sê saet di saeta dikevime internetê de. Dikevim internetê telefonê. Şiyê ez roje pênc an şeş saeta dikevime internetê civaka medyayê de vî karê dikim. Ji ber wî ez navbera min û internetê gelek e. Ez rojê şeş heft saet dikerim sosyal medyayê mesela Facebook ve Twitter ve ondan sonra çawa bêjim Instagram ve tê de neyanî ya. Hin cara roja sê çar saet hin cara roja du sê saet walla degîş dibe yanê. Tu telefon de temaşe çi dikî gel em perî? Ez temaşeyê hin carê Instagramê dikim, ji xwe wiyûn tileyzim, temaşeyê YouTubeê muzîk ve dikim. Mela ez ji mektebê derdikevim, ondan sonra ez çima yurdê, ez mesela mesela got çima futbolê qursê çima ez naçim, telefona min nîne hocam ema got mesela çê bibêjî ez gelekî wexta xwedê re naytênim. Mesela video destê videoyanekî dimeyzêne min çok gelekî wilo Instagramê heye ez dikevim mêde ema ne gelekî. Rojê ortalama sê çar saetê me telefonê diçe û sosyal medyayê re. Temaşeyê Youtube dikim.

Mêjiyê sen asta hinka geliştirmiş dike ama hinka jî bilo ne baş e ji wara. Ji bo çava filan ne baş e. Mêjiyê wa hinka çin. Unutqanlıq filan zaf vara çêdibin. Zerare re wextê gelekî dikevin de zerare hemû tişta ye zete. Yekî dî wextê ez kevim de gelek zerareyê nakê nabînim çunkî tiştê ku dixwazim ez dixwînim. Yê dî ez devam nakim ji bo lo. Hetî sosyal medya însana asosyal dike? A wilo dike. Mêsa. Ez telefonê de tiştekî dima berê xwe rixte çima cemê nakê dîsa behsa sosyal medya dikim. Behsê tiştekî dîtin nakim li ser gelekê. Ew ne qenc e. Hem çavê me yormiş dike hem yanî bedenê me gelek yormiş dike. Dêra wê de miro ji xwe re kitaba mezene miro rast e înternet nîmeteke Xwedê Teala ye ema bi wextê xwe zêde ne înternet ê. Xwe re hane kitûbane bixwe hane kitûbane kitaba kitaba qereştirmiş bikin. Mirova çêtir a. Beynê min mejiyê min tel dike. Ez zanim yanî ji bo çavê min jî ne baş e ama yanî bê telefon bê sosyal medya jî ez nikarim. Sosyal medya divar ji qanîxa kir miro zanî. Wextê miro ser înternetê me mesela neyêm ji miro sinir çê dike yanî psîkolojiya miro jî xira dike. Xwedê miro cara bê xew jî dimîne heta yanî gerçekten psîkolojiya miro xira dike yanî ha zû jî ji we re bêjim. Tamaşavan Aziz me godarî kir yanê gencê me heqeten hinek 6 saat 7 saat dikevne li gorê anketa ku anhal berdestê me jî li Tirkiyeyê nava gencan da ciwanan da lêkolînek hatiye kirine di medyayên civakî da di sepanê uygulamayên yên medyaya civakî da yanê zêdetir jî 6 7 saetan derbas dikin Mesela hocam yek di navê de got got meriva zêde bêxewî jî dihêle. Me nava veterê de nava ewkê de me hene xeber da yanî meriv ana gencê me bibînin yani vêna rastiyeke min me vêna nava ewkê de me hema me tirk me kî girtme me pêro röportaj kiriye yani. û bi xwe dibêjin yan sê saet çar saeta dest pê dike yanî herî kêm sê saet te ji xwe yani. Ka bifikir sê saet Tu xwe ji dinyayê îzole dikî. Ya tamam lazim e em nabêjin vêna deynin derekî ya ji xwe tiştî wisa em nikarin bêjin yani. Nikarin bêjin teknolojiyê kî wisa bêje ji xwe divê meriv hîç lêgoderî neke. Lê vêna divê meriv zanebûn bikar bîne. Yani heft saet mesela meriv çi dike têda? Wextê xwe heft salî heft saeta meriv çawa derbas dike? Çek ji gerika meriv vê yekê bifikire ez dibêjim hem wek dê bav Hem jî wek gencan meriv di vê vê yekê bifikire. Mesela bêxewî meriv dibîne. Şeş heft saetan meriv bêxewî dibîne. Kesekî xwendevanekî ku mektebê dibistanê de jî em bêjin ji bo haziriya sinav û azmûnan jî bixebite. Çiqa nebe ew jî sê çar saete êş xwe roj qediya yanî. Kê te bêxewî bimînî wê şixla te jî beredayê diçe. Beredayê. Wê araştirma ne li Tirkiye tenê li cîhanê Cîhanê tev jî. hatiye kirin. VR e, social diye e, ew kê heye. E, e, cîkî heye wan ew kiriye. Li Tirkiye e, şeş saet û pêncî û heft deqe. Bêje heft saet. Heft saet di înternetê de derbas dikin. Ji wî heft saetê du saet û pêncî û heft deqe jî Di medya sosyalê de derbas dibe. Di Facebookê de, Instagramê de, TikTokê de, Twitterê de di wan dera de derbas dibe. Wade kaneka meriv wiha rûdine û difikire ki heft saet be jî, sê saet be jî ki di înternetê de tu derbas bikî bi çi hawî tî jê re çi karî bikî. Hinek jê hene tabi mesela di nava wî de ev jî heye Em bêjin wan xwendevanî ke li dersa dişuxilin wê jî de înternetê de derbas dikin wan jî hesab kirine. Yanî ne tiştê beradayî tenê ya jî sadece peyma bi kar anîne înternetê komple. Înternet yanî di înternetê de li Tirkiye merivkê bi ortalamayê de nêzî heft saet dem derbas dike. Hocam mesela vê encamê çi tîne pêşiyan yani divê em çi jê derxin? Tiştek em jê derxin wadekê di wê internetê de demek te li ser xwe ninî. Yani ya telefon destê te de ya jî li ser bilgisayarê ti sekanî. Em teşîsê lê deynin em dikarê jî rabêjin ti wek bendeyê ya jî êsîrê anha internet û telefonê. O noxta. Hamet kare ne tabi je. Ji bo ke meriv bêje bende, bendevarî, baximlilik çi ye? Çar heb tişt ya re lazim in. Yek, gerekî tolerans hatibe nîşandan. Berî li pê wê dopamîn çê nedibû, anêka li pê wê dopamîn çê dibe. Tolerans a pêşiye. Di dû re ti Nexwazî jî yanî destê te harê verê bîra te û ji ber xwe ve lê binerî wî tişta bikî bê hemdê xwe. A sisê ya ti ji bo wê ti zanibî ke zirar dide te jî ti wê bi dom bikî ti dewam bikî yan tu zanibî ew zirara wê li te ye te bêxew dihêle te birçî dihêle perê te diçe Tu nikarî dev jê berdê. A çara ji bo ku tu jê re demê, zeman çê bikê, tu li serê bifikirî. Yanî ji bo wê bişuxulî. Tu weka wî bibû hêsîrê wê. Belê. Tu dê hêsîrtê ji wê tê ji li qarşiya êkê êkî be, hêsîrî kî be ji bo wî dişuxule. Tu jî ji bo vî tiştî dişuxulî. Tu ji bo wî a a pênca jî me nikare pê veke ama bi a çara ve ew girêdayî ye.

Yek kitabê mesela min li înternetê de xwende PDF'ê min xwende ya ey kitap bû yani. Ji ewiya kete ser wî heft saetê te. Lê Tiştê baş ye hene. Tiştê mesela mesela vîna min ji bû ku wek kitêbek min Erê. wek xwendiye me ez hesêb dikim yani. Ku ez lê binerim belkî ez heft saet zêdetir ez di nava înternetê de me ya. Erê. Ha sosyal medya yani tora civakî yani Facebook û Twitter û Instagramê de hocam texmîna min de ez rojane nîv saet na navê de nasekinim.

parekî derxe. Em du e, kem bêjin internet Ewê kiştek heve nava hevdu merv nikare ji navê Em nebêjin internet. Em bêjin medyaya civakî. Medyaya civakî. Yani Facebook û Twitter û Instagram WhatsApp WhatsApp û TikTok û YouTube. Ew wana em ji bo wana em xeber bidin. Pir tiştê dijî yani. Ha. Pir E la aliyê Çînê wan hinkî tiştê din hene. Ana sosyal medya şey WhatsApp ê jem têxin navê. WhatsApp jî tê de ye. WhatsApp jî tê de anêka WhatsApp jî ji ber ke drûm mene û ew ke ne mesaj hene WhatsApp gihîştiye wanê din. Lê belê em werin pirsa te ji wê demê ke wê çiqas dirêj be berî wê Em girkî vêya bêjin kengî. Kengî bira têkevê. He, kengî têkevê. Hmm. Wadêkî e, dikevê pir cara tiştê xelat ki tê kirin û tiştê ki dê û bav em pir didin kirin ev e. Dibêje ki e, pirsê xwe persê bike, dersê xwe bişuxle, odevê xwe çêke û nanê xwe bixwe, çi tiştê te Hebin ki ê di hundirê rojê de gerekî te bikî wan bike û di dû re rajê telefona xwe hewqisa saet tê kevê û dû re razê. Di navbera xewê û şoxlê de telefonê didin. Ewya ne rast e. Tiştê en giring di vî behsê de ew e. Berê xewê wadeke dikevin medya civakî di hundirê rojê de mejî çi elimî be ew wana pirê wan paqij dike. Nahêle bi cî bibe. Berê xewê ki wadê tu çi dikî ew ya di xewê de ji ber melatonînê tê girêdan, tê ambalajkirin. Belê. Berî ki te razay şixula te xediya tu der şixulê qedan de te raişte telefonê û te bi hevala xwe re xeber da ya jî tu ketî youtubê te vîdeo temaşe kir. Ev wana di bîra te de dimînin. Em bêjin tişkê komîk te temaşe kir. Ti di xewa xewna xwe de jî ew tê bîra te û tu dikenî. Diya te wade te li efê davêje ser te dinere tu dikenî ya jî. Ti berî Ê tê razê ti racî telefona xwe û tê de lîstkê dilîzî. Wadêk ti lîstkê dilîzî vê neqlê dîsa dê ki tê leyfa te wê dûz ke dinere ti hêna ki di wê telefonê de ti razayî lîstka te dewam bike. Belê rast rast e. Bûyerên xwe çêdibin. Di xewê de di xewê de tiştê ki dawî te çi kiribe ew ya tê dewamkirin. Ji bo vî hewî nabera derso eger keviya xwendevan be, eger keviya ji bo ezmûna xwe amade dike, berî xewê bira şixul hebe, telefon tunebe. He ji bo vî hewî kengî de ya raste em bêjin ji dibistanê hate. Ew û nê şîva xwe bixwin. Saet şeşa de hatiye ve şeşa de şeş û nîva de ve şîva xwe xware. Saetkî bidin wî. Saetkî bidin wî. Bihêlin yani. Bihêlin. Telefonê bidinê, bihêlin, bira ji xwe re pêbilîze. Nîv saet de, çil deqe, saetkî heta saet û nîvkê jî hûn karin e, bihêlin. Li gora emrî wî. Li gora wî. e. E, Wadê ki ve hişte ew ya lîste Ya jî xeber da bi hevalên xwe re tişkê hebû kire wê telefonê ewê deyne dest bi dersê xwe bike û şixla xwe bike piştî wê ser çavê xwe nigê xwe diranê xwe bijo raje kîtaba xwe te keve nav ciyê xwe û razê a rast vê rêzê ye. Hocam mesela te xeber da tê berê pir baş tê bîra min wextê ku televîzyon nû derketibûn Ya dê bavê me yani xwe negandiye wan wextan berê xutê ku bas dikin dibêje xutê ku televîzyon hatibû dê bavê me digotin ya televîzyon nerênin televîzyon çi ye televîzyon nerênin ana ji ber ku telefon tablet ketiye jiyana me ana bes tablet û telefonê dinêrin ji telefon ne televîzyonê temaşe kin esa dibêje televîzyonê temaşe bikin mesela em dizanin wek dê bav em dizanin ku

Hocam lê em nizanin ku di nava vê vir de her tiştê xirab heye. Yanî diz heye, xirabî heye, pîsîtî heye, her tiştê xirab di vir de ye. Yekser ji xwe di nava mala te de ne hewcê ku tu derê xwe kilê dikî. Ez dibêjim meriv çawa xwe ji vê tiştê xirab meriv vekişîne, meriv bi vî wextê xwe yê baş meriv xwe têxe navê. Dîtiya mesela zarokê me ne Baş nizanin kîja baş kîja ne baş e. Divê dê û bav ji wan re hinek aşkere bikin. Kurê min ev lîstik ne baş e, ev ne baş e. Divê aslında dê û bav jî xwe perwerde nekin. Divê ew jî eğîtim hinek nestînin dê û bav jî di vê warê de. Xeberdan, te dî dibêje ji xeberdanê bêtir Tu çawa xeber didî? Girkî meriv wê zanibe. Pir cara dibêje kî ne lîze. Deyne wê telefone. Ya lanet lê vere. Ev çi ye? Bese, êdî bese. Van xeberdana Wadê ke dike, wan Peyvana dike tişkî ji dest çe. Di hundirê xeberdanê de sê heb tişt lazim in. Hundirê wê tiştêk di xeber didê tê çi bêjî. Tirkî teviya pê bidî fehmkirin. Tê çawa bêjî û tê çi his kiriye. Tê Bi te çi dide çêkirin? Döndrê xeberdana ki tê bê jî girkev e. Em carna jê re dibêjin sandwîç sîstemi, sîstema sandwîç. Weka sandwîç vekirike. Di binî de parçekî nan. Ew tiştê baş e. Di li ser wî goşt heye. Li serê jî parçekî nan. Li serê wî jî parçekî nan din heye. Deh heb tiştê baş O di hundirê wî de tişkî nebaş tiştek di jê dixwazî girkî dibêjî. Mesela em bêjim telefon di destê te de. Telefon destê te de ji te re dibêjim ke hesên telefona xwe deyne. Yan tu dibê çi gotine yanî. Ev ji bo min tiştekî nebaş bû. Nebaş bû. Her daîm ji wan re verê dibêjin deyne wê telefonî dibêjin. Ama ji devlak di wê telefonê deyînî. Bêjî deyne. Di vê jî kê tişkî baş. Maşallah li te dinerim tîsal pir xweş dişî. Lê ez wê telefonê li destê te de dibînim e dibê min belkî tiştêk dikaribî bigîjiyê ev ya jê re bi manî. Bi engelek yani astengek. Bibe engelek. Bibe manî. Ji wî hawî ez pir ditirsim ama ez kurê xwe jî zanim Silam ki hêja ye karê wê deyne binêre. Tiştê baş çi bû? Ti lawikî baqilî. Ew e, tişteke ji te dixwazim çi ye? Telefona xwe deyne. Tişteke bi min daye kirin çi ye? Ez jê tirsim. Tiştê em baş çi ye? Nanê serê çi ye? Tikarî dînî. Ev xepa state aminim. Ewlê me. Yanî xeberdan serê. Xeberdan, tiştê xeberdanê. Ji bo wî tişkî baş, tiştêk tu jê dixwazî û bi te çi dide çêkirin û li dû re tişkî baş û din deyne serê jê re bêje. Înternet bê înternet nabe te dê wadêke Doxsanê wan de pir deprem çêdibû. Deprem dede jere digotin Ahmet Mete Şixara. Xeberdan ki wî kêfem pir jere da. Digote em nikarin depremê bidin sekinandin. Lê em çawa gerkî pêre jiyan bikin em biherimin. Îja bi înternetê bê înternnet nabe. Her tiştê me de yê bi înternetê. Meriv divê pêre bijî. Zanime pêre bijî. Meriv zanibe Pê jiyan bike. Dest xoş xocam. Em ê sohbeta xwe devam bikin. Vetereyeka Medinê heye me zikaka dîsa pirsî. Ev car me ji dê û bavan me pirsî. Me got gelo internet û telefon xwe tê ku wedît hûn yekser ji wan distînin nastînin. Hûn ji wan re dem vetqetînin venaqetînin. Heta me tiştekî dijî me ji wan re got. Me got gelo win

Li gora we telefonê desta ê berîka. Bele. An tablet, telefon ev e, ser ba- bebeka û zaroka e, çi fêdawê heye, çi zerarê heye û karin behsê. Fêda wêna tine ye. Çima fê dayê tu neyê? Wê pîrek wê telefonê destê zaroka xwe kê, zaroka du sal sê salê. Wê xwarinê devê wê nake, bê ew bebek bê çawa xwarinê dixwe nizane çunkî temamê fikra wê na li ser telefonê ye. Zirara wê na pir ema kara wê hindik ji zarokê re. Medyaya civakî ya da em jê re bêjin telefon, tablet wextê got bi fayda. Bi zanebûnî were şixulandin fayda wê heye. Karin dersê xwe ser bikin. Karin bi saya wênekê yanî wextê got ev çi amacê çi gayê hatiye ewnakê çêbûwa bi wê sayê

Telefon wextekî za boş bî niha hemî bîye psîkolojiya însanê xirab dike. Wila deh cara ji kar xwe re dûje ji Tomaş telefonê nekere bo hevalê xwe derkeve derve hewa bistîne. Wila li gorî wê ku ez dibînim yanî ne baş e. Hem fikirê xwe winda dikin hem dê û bavê xwe ji bîr dikin hem yanî fikirê xwe hemû dibêjine dixine telefona de wilo wilo bîrewr dibin. Ew devê xwe diçine oqila jî fikirê we ser telefona ye. Ne baş e. Înternêt tê de ye. Zarok dikevne oyna. Me oyna tiştê carna tiştê pîs derz dixin. Ew xwe aciz dikin. Dibêjin tiştê ku li derva dibînin ku li malê tune be xwe ew etkiya wê jî heye. Wila telefon boy zor û boş din e. Diçine mektebê. Dersê xwe çalışmîşt bi. Tele kena telefonê ders çalışmîşt.

Ti telefona kurê xwe jê pişînî tay? Wala di sê cara min ji destan sandiye. Êm ez li gorî düşünca xwe dibêjim, raya xwe dibêjim hîç nexê destê wada. Hîç nexê destê wada. Nexê destê wada. Yanî ez gelek zarokan ha dibînim sê salî ne çar salî ne û oyîna pê ve nalîzî. Ji destê wî telefon nakevî. Rast e pê mijûl dibê em Aqlê wî hemed kevê telefone de. Zarokê xwe re sinirlandirma bînin yên ez rojê zarokê xwe re rojê di saeta dikevine înternetê yê dî jî dersê xwe gerek bişuxulin ez ji wan re rojê di saeta tenê pirsa didime wan. Wlat

Sosyal medya li gorî we li ser mejiyê zaroka etkî ke çawa diyanî? Baş e, ne baş e, zirara wê çi ye? Li gor fikira min. Tkiyê ser dike, zirara wê heye, kara wê tune ye. Yanî sosyal medya medyaya civakî tu bi çi gayê wênekê şixulêne gora wênekê feydelî ye de zerarlî ye. Gerek miho bi zanebûnî wênekê bişixulêne. Min raşte telefona xwe, pişt re min telefon vekir, pişt re ez ketime tablêtê de û min pîreka xwe nemezan û min zarokê xwe jî nemezan. Wextê pîreka min tiştek ji min pirsî guhê min î li wir bê, çavê min î telefonê de ye der bîlgisayarê de bê, Ê wî wextî Miho sûrekî çavê Miho mêjiyê Miho hemî tiştê wextê ku tarafekî bê tiştekî mezêne Mihoyê bi sinirlî jî bê Mihoyê tiştê nexweş xwaze bê jî Mihoyê kê yanî. Zirare ser mêjî ev ikitron e. Ikitron zehf zirarê didê çav û dê mêjî jî. Sinirlenmiş dibin, aciz dibin. Meya dersê xwe jî naşewilin ew kê be. Aciz dibin. Serê wate şê, mejiyê wate şê, car car nexweşî şê te. Ji ber wê dê bav ji bê dûrmê zaf rasis in û gerek vênka yanî en zaf dê bav zêtir rasis bin. Zarok qefayê wê nadin beynê we nadê dersê hev qefayê we didê înternet ve telefon. Temaşevanê ezîz li ser tesîra neyînî li ser medyaya civakî, li ser zarokên me, li ser ciwanan, li ser xwendevanan, li ser pitikan em vê meselê xeber didin. Kesên ku zarokên me bûne em bûn êsîr û bendewarên yên teknolojî û telefon û medyaya civakî tesîrên neyînî û mer çawa dikare xwe ji van yekan xilas bike em van yekan xeber didin. Mêvanê min jî mamosteyê rêhber û di vê meseleyê de pisporê jî Birêz Abdurahman Yel mêvanê min e. Em van mesela xeber din gava dinê me hinek godarî kir. Ji bo zarokan xwe cam em em ew bikin. Yani sînora wî çi ye mesela zanist çi dibêje di vê warê de. Kesên heta çend sala divê qet telefonê nerênin. Kêm li telefonê binêrin. Eko kewsa heye encama kewsa danîne pêşiya me. Tişkî were em nikarim bê. Yani ji bebeka re zirar e. Zirar e. Zirar e Ji yani. bebeka re pir re zirar e. Yanî bebek dibêjim çend heta çend sal e yani. Yanî e, Heta çar sal e, pênc sal e. wi- wiha ez dibêjim e, tu çiqat dereng e, telefonê bidî destê e, bebeka pitika hewsa baş e. E, Tişkî werê çê biyek de hîj ji sala pêşî de didin destê wan ji bo kisa- e, nanî Nan wî bixwe xwarina yani. wî bidine. Ama hocam tamam e, remesana em dibêjin jî E.

Pitik parçeyê bû tu dixwazî çi wêrê bîra wî ya jî tiştê normal çi wêrê bîra wî normal e. Yek parçeyê bû. Divê xwarim keve bîra wî Ê yanî. tu wadêke parçeyê bû tu dixwazî telefon wêrê bîra wî. Naxwazî. Ê tu telefonê dixê bîra wî. Ji ber ku tu telefonê te diyê. Tu telefonê te diyê. Ew jî nan bi hevdu ve datîne ne wisa? He. Paolo zanî, kûçikê Paolo jî zanî, te dî zîlê. Lêdixist û. Zîl lêdixist nan dida kûçikê. Kûçik wehdî zîlê dibîne binê dîsa toleransê ve. Zîlê di guhî wî de tê, tê guhî wî zîl tişkî fehm nake. Ema zîl lêdixe nan dide. Zîl lêdixe nan dide kûçik çi fehm dike? Dibe ka hineka zîl lê ket evê nan jî were Hemen Gilesavî çê bû. Gilesavî çê bû. Adê wê girêzê çê bû, e, tolerans çê bû. Baxımlî bû. Meseleya tablet û Mesela telefonê nane. tablet û he. telefonî û o pitika bebeka jî ev e. En tiştê baş dedî me serê e, bernameyê me xala dopamînê kir. Dopamîn girkî li pê xwarinê bi hatana. Ji ber ku te xwarin û telefon bi heve girê da, Tê baxemlga em pêşê. Ti li wê di re gavê wî davêjî. Belê. Di wê telefonê dixî şûna xwarinê, xwarin jî li pê xwe dopamîn tîne, wadêk dopamîn hatnî ti dibe elmandin, elmandin jî çê bû, bû baxemlig. Yani vê meseleya telefonê û xwarinê divê meriv heqeten bi zanebûn be. Bi zanebûn be.

Hocam bi kurtasiye dixwazim tişik dijî wisa gotineka me dawî be. Kesê ku bû baximlî, bû bende û êsîrê teknolojiyê. Me çawa bikin hocam? Ji ber xenem çawa bikin? Ewiya ewiya baximlikaneka di desê me çara de desê me çar kitêba Nexweşînê ê psîkolojîk e ê dinyayê de. Di wê dê re de nexweşîn tê qebûlkirin. Nexweşîn e. Serê bernameyê de me çar heb tişt got ya eger ku wan her çar tişta hebin navî wî tişta dibe baxmliq, nexweşîn e. Ji ber xwe ve carina çênabe. Hinek ji wan meriv diçe doxtor derman dide, bi derman baş dibin. Hinek jê bi terapiya baş dibin. Hinek jê jî bi xwe jî karin derbas bikin. Ew anê bi xwe karin derbas bikin. Ê ki gerkê harin doktor û terapiya em bêjin ewana bira har nûrê. O êdin karin çi bikin? Di wê dira de en tiştê baş ki meriv bi mejiyê xwe vî tiştan

e, bêxewî dimîne. Belê. E, merivêke bêxew dimîne fikrandina wî her daîm kemasî têde heye. Dest xweş. Ji bo wî havî heta ji meriva tê piştî nehû nîva ti çi qasî nêzî nehû nîva bigirê xewa xwe, razdana xwe û serê sibê jî pêncû nîva. Ti çiqa Di vê naberê de razê tenduristiya vücudê heqsa baş dibe. Ew jî o aviya af a siseya pir vexwin. Evan her sê tişta girêdana wê bi çi be? Bendê bi çi tê, baxemnix bi çi be, bi çi tê, her sê Dest xweş. tişî wê pir kêm dike. Hocam mala te ava be ya. Ew e avatir. Gelek gelek spas ji bo van Spas xweş. agahiyan û ji bo vê sohbeta xweş. Pir Mala te kêf ava. xweş bû Ejî nava kêf we xweş. de. Mala te ava be. Ez spas dikim. Gelek gelek spas. Temaşevanê ezîz ev mesele mijar heqeten girîng e. Di vê heyamê de jî em zêde bi sedema koronayê jî em têkilî vê meselê bûn. Herêz destê me me vê meselê rave kir aşkere kir. Kesên ku em bêjin dê û bav zarok jî vê meselê bira ew jî baldar bin nebêje em nizanin ya û zarok filan bêvan tek tişkî dileyîz em nizanin divê dê bav jî hîn bivin çi dileyîzin çi hebe divê baldariya wan jî bala wan jî hebe. Hêvî dikim bernameke bi dilê we derbas bû di wê qenaetê di wê baweriyê de me. Sibê de heman saetê ya saet nehê sibê de em ê dîsa li gel hevdû bin ew ê di mêvanê min li studyoyê bin ev car em ê basa malbateke me bikin. Heta wê vînê xêr û xweşiyê de emanetê xwe dê.